प्रकृति आ मानवताके मिलाप दुनियामे कतहु अगर भेटत तऽ ओ बिहारके छठि पूजामे उगैत सूरूजके सगरे दुनिया को लगैत अछि मुदा जतऽ डूबैत सूरूजके सेहो दुनू कॉल जोड़ि कऽ पूजा कयल जाइत अछि ओ थिक बिहारक माटि

भूल चुक गलती दिवाली के चारिम दिन सौ लोक आस्थाक महान पर्व छठक तैयारी चालू भऽ जाइत अछि छठ सूर्यक उपासना के लोक पर्व अछि सूर्यक रूप में भगवान हमर सभक सोझा प्रत्यक्ष छथि हुनकर देवत्व स्वीकार करऽ के लेल कोनो प्रमाण के आवश्यकता नहि थिक मुख्यतः बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश झारखंड आ नेपाल के तराइक समाज द्वारा मनाओल जाए वाला सूर्य के आराधना चार दिवसक पर्व के शुरुआत कार्तिक के शुक्ल पक्ष चारिम तीथ तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल पक्ष के सातवें तीथ क होइत अछि

नहाय खाय सँ आरंभ होबयवला एहि महापर्वक दौरान व्रतधारी बिना अन्न जल के लगातार 36 घंटा के कठिन व्रत रखै छथिन बिहार सँ बाहर रहयवला लोक जखन एतय सँ जाय लागै छथि तऽ अपन माय के कहै छथिन गे माय किया कनै छै छठि मे तऽ फेर एबे करबौ ई एकटा पर्वसँ उपरो उठि कऽ ओ छन अछि जाहिमे एकटा माय अपना बेटा बेटीक लेल एक बहिन अपना भायक लेल एकटा बाबा अपना पोता पोतीक देखबाक इन्तजार खत्म होइत छनि बिहारक लोक दुनियाक कोनो कोनमे रहैत छथि मुदा कोशिश इएह रहैत छनि जे छठिमे दू दिनके छुट्टी लऽ कऽ गांव आबि जाए और घाट पर छठक आनंद ली नहीं तो जते रहे छथि दिल्ली बम्बई अमेरिका ऑस्ट्रेलिया लंदन हम देखै छियनि जे कतहु कहुनो स्विमिंगे पूलमे मुदा छठि मनैबते छथि दिल्लीके कनाट पैलेस पर जखन धोखोसँ ककरो मोबाइलमे शारदा सिन्हा जीके ओ दीनानाथ गीत बजैए तऽ लगैत छै जे चौदह सए पचास किलोमीटरके दूरी सेकेंडोमे तय कऽ अपन मायक छातीसँ लिपटि गेलिए छठि घाट पर सूप डाला आ केराक पात देखते मोनक नोर बह लागैत अछि नारियलके ऊपर सिनूर आ पिठारक लेप नेबो डाब नेबो सुसनी केराव सिंघार कुसियार हरैत आदक गाछ कि जखन कोनिया सूप में बग लऽ जाइ छी तऽ जेना बुझाइत अछि जे एक दिन के लेल प्रकृतिक आशीर्वाद भगवानक चरण में सौंप देलियै घर अंगना बादो में साफ होयत मुदा घाट पहिले साफ होइत अछि इएह तऽ अछि प्रकृतिक बचबाक संदेश जाहि देबाक लेल करोड़क करोड़ रुपया खर्च करैत अछि सिनेमा कलाकार सब डगरी ढक्कन हाथी कोसिया कुरबार की की कहू सब एकटा मालाक मोती जकाँ जोड़ैत अछि एक परिवारसँ दोसर तेसर आ चारिमके आजुक जटिल होइत समयमे एहन सरल परम्पराके जरूरत पहिलेसँ बेसी बढ़ि गेल अछि ई परम्परा गामसँ कटल आ आधुनिकताक दौर में शामिल अपन नव पीढ़ी के सांस्कृतिक जड़ से परिचित करावक एकटा कोशिश सेहो अछि तऽ हाउ अबै छी फेर से छठि में घाट साफ करै छी अर्घक सूप डाला कोनिया लऽ कऽ चलै छी घाट पर आ अर्पण करै छियनि सूर्यक गोद में सूर्यक चल तऽ आउ चलू मनबै छी अपन पाबनि छठि उम्मीद अछि जे ई संस्करण अपना सबके नीक लागल है आगा मिलै छी नवका वीडियोमे ताबे तक लेल जय मिथिला जय मैथिली